Şu gün ýene-de siziň ünsüňizi polisiýa, prokuratura, kazyýet gullugynyň işine çekjek. Olar bir-biriniň arkasynda durup, guramaçylykly işleýänini, para üçin hatda adam öldüren jenaýatçynam ugruny tapyp aklap bilýänini bilmeýän azdyr. Biri maňa birnäçe gezek imoda, tiktokda, watsapda bir zat aýtjak agamjan, Gürleşip bolýarmy diýip ýatdy. Soň bir günem jaň etdi. Gürrüň berip başlanda men utandym. Geňirgendim. Damagym doldy. Ol aglap başlady. Men giňlige salyp, göwünlik berdim. Bir atanyň beýle ahlaksyzlygy, bir gyzjagaşyň ömrüniň kül bolşy göz öňümden geçdi. O gyzyň Namysyna atasy tarapyndan degilenini töwerekde bilmeýänem galmandyr. Öz gyzyny zorlap, dokuz çagasyny urup, töwerekdäki aýal-gyzlarada azar berip gelýän jenaýatçyny para üçin aklap işini ýapdylar. Ahal welaýat Bäherden etrabynyň ýaşaýjysy Şamuhammet Şamyradow öz gyzy Şamyradowa Nurjahany iki müň on altynjy ýyldan bäri zorlap gezýär. Aýalyny, çagalaryny gorkuzyp, işi gizlin saklapdyr. Ahyr çydaman, aýaly we çagalary iki müň ýigrimi üçünji ýylyň oktýabr aýynyň ýigrimi sekizinde ony suda beripdirler. Şamuhammet para berip sudda ýeňipdir. we häzir ol azatlykda gezip ýör. Islese maşgalasyny zorlaýar, islese köçä kowýar. Bu habary maňa şu wakanyň içinde bolan adam gürrüň berdi. Kimdigini aýtjak däl. Hemme subutnamalaryna çenli görkezdi. Ýöne köpçülikde görkezmäne gorkýar. Polisiýa, prokuratura, kazyýet halkyň arzyny diňlemän, Diňlese-de, kim güýçli we pullurak bolsa şonuňkyny dogry edýändigini, adalatyň hiç hili ýokdugy barada gürrüň berdi. Aslynda ýöne şu maşgalada bolup geçen waka Türkmenistanda döwlet derejesinde bolup dur diýsek ýalňyşmarys. Sowet Soýuzy ýykylan bäri biziň başymyza gelen ýolbaşçy diýdimzorluk hereketlerini ulanýar. Diňe meňki dogry, sen näme bilýäň? Men näme diýsem şony edersiň! diýip häzirki wagt has öte geçdiler. Çöregem, aýlygam berenoklar. Gazanç diýip her kim her ýere gitdi dagadyk. Dünýäde maskala maskara bolup ýörüs. Goňşy halklaryň iň agyr işlerini az aýlyga etýäs. Hem biziň ýurdumyz ýapyk. Halkymyz internetsiz, habarsyz, bilimsiz yza galak bolup durus. Hökümet işgärleri adalatyň, adamkärçiligiň, ahlagyň, diniň üstüne tüýkürip, bir çaga zorlaýan haramzadany aklaýarlar. Özem diňe pul üçin. Bir ýurtda adalat ýok bolsa, hiç kim rahat ýatyp bilmeýär. Adalatsyzlyk ýokanç kesel ýaly her kimiň başyna gelýär. Belki, meniňem şu sözler şu wideo soňky sözlerim bolar. Sebäbi hökümet bizi ýok etmek üçin elinden gelenini edýär. Kän aktiwistler türmede. Şu günem Baýram Allalyýew atly kän wagt bäri köpçülikde görünmeýän aktiwistimizi alyp gitjek bolýarlar. Biz bir-birege kömek etmän agzala bolanymyz üçin Ol maksadyna-da ýetýär. Şu zatlaryň hemmesini bes etmek türkmen halky siziň eliňizde. Siz barybir bu gün bolmasa ertir oýanarsyňyz. Ýöne näçe giç oýansaňyz şonça-da ýitgimiz kän bolar. Biz size garşy kän ädim ätdik. Sizem bize garşy ädim ädip arkamyzda dursaňyz watandaşlar biz ýeňers.